Hello tfal, nilqakom għat-tieni programm tagħna ta' Ġanni u Kej! Nispera l-ewwel programm oġobkom Illum inkomplu bl-alfabet. Ftakru li fl-ewwel programm għamilna mill-littra A sal-littra H u llum ħa nagħmlu mill-littra I sal-littra P. Lesti? Ejja ħa nibdew! fl-ewwel ittra llum għandna l-ittra e e għal imqass imqass li naqtgħu bih e tajjeb issa ħankantaw flimkien il-kanzunetta tal-ittra e Lesti? Wieħed, tnej, tlieta. I, i, i, tallimna l-ittra i. I, i, i, għal inqas. Miss issa l-ittra i e li huma żewġ itri u qogħdin f'daqqa. L-ittra i

Mela, misna issa l-ittra li jmiss. Kif xa tagħmel hemm? Qed nikol. Qed nikol. Inti bissejta fuq il-programm qed jirawna n-nies. L-ittra li jmiss hija l-ittra jien. U għal-jien għandna il-jogurt li qbadna l-kej tiekol jam arba. Mela, J għal yogurt. Mela, lesti tfal nkantaw? Wieħed, tnejn, tlieta. J, j, j, tal-imna litra j. J, j, j, għal yogurt. Issa għajnisna l-ittra K. K għal kappell. Kappell. K għal kappell. Kappell li nibsu fuq rasna. Tajja, tallina l-ittra K. Għajja ħankantaw. Lesti? Lesta? Ija. Wieħed. tnejn, tlieta. K, k, k, tallimna l-ittra k. K, k, k, għal-kappell. Mela tfal, issa misna l-ittra L. L. L għal libsa. Urina ftit. L għal libsa. li jilbsu l-bniet. Tajjeb? Le għal libsa. Inkantaw? Iva. Tlaqna. Wieħed, tnejn, tlieta. Le le le, tal-lilla li trelle. Le le le, għal libsa. Mela t-tfal nispera li qed titgħallmu ħafna ħafna ħafna bil-Malti magħna. Nixtieq infakkarkom li jekk qed tieħdu gost biex tafsulna subscribe u jekk tista' għamlulna like. Mela, misna issa litra M. M. M għal. Ara l-oħra wkoll. Qegħdin fuq il-programm.

Wara l-ittra M imissna l-ittra N. N għal nuċċali. Però għawek ma wxi xemx, ekej, ma wxi għalfej tilbsu. Mela, N għal nuċċali li nilbsuħ meta tkun ħafna xemx. Jew inkella biex naqraw. Tajjeb. Mela. Inkantaw 'N' għal nuċċali. Lesti? Tnejn, tlieta. N, n, n, tgħallimna l-ittra N. N, n, n, għal nuċċali. Mela, missna issa l-ittra O. O għal kulur. Oranġo. Oranġo. O għal oranġo. Sten. Xem. Għanna xaġa, xaħġa oħra bel-O. Xem. Ors, inti ors. ors, ħali. Iva, brava, kej, o għal ors u kol. Tajwa, well done. Mela, ejja ħankantaw issa. O għal oranġo. Lesti? Wieħed, tnejn, tlieta. O o o, tallimna l-ittra o. O o o, għal oranġo. Mela, għal aħħar ittra tal-lum għandna l-ittra P. P. P għal Pupa. pupa. Pupa u pupi huma ġugarelli li nilagħbu bihom. Tajjeb? Mela, eħa nkantaw. P għal pupa. Lesti? Wieħed, tnejn, tlieta. P, p, p, tallimna l-ittra p, p, p, p, għal pupa. Mela tfal, dak kien il-programm kollu tal-lum, nispera li ħattu gost. Tinsewx tixxerjaw ma' sħabkom ħajitalmu wkoll u nispera li tinaqdu magħna għall-programm li jmiss.